Hello hello window dam tha em ka channel ah ka lo lawm leh vek a chu hei vawh in chu in hei bang vel hi a lo bal tawh lutuk a khing lai in chung vel te hei bang kil vel kha a bal tawh lutuk a ni chu hei hi vawh in chu kan han ti fai dawn ang a tun july a ni tawh a august thla tawp amaw september ah khan nau ka nei tawh dawn avang in nau nei hma ah engkim in tih fel fai kha ka ding a ni bawk nau nei tawh kha chuan in. tihfaihnna hun kha ka nei leh dawn meuh loin ka hria chuvangin tunah hian thei leh thei lovin tih kha a ngai a ni chu maw ni thei vawiin chu kan in kan in la fit lui a ni chu maw ka in fit tawh lo lutuk a ka mu ka tho tur te hi innem kang a tih te kha ka ngai ve a ka pai tet ang pawh hianin a rit ve reuh lutuk a ka in fit chu ka inti chuang lo mahse nakinah thla riat te thla kua chho a ni rawn ni ang a chutah chuanin hei tunah hianin ka inzo dawn lo a chuvangin tunah hianin ka la. ka la infit deuh lai hianin tihfai kha ka duh a nih chu maw chuvang chuanin ahh ka channel te hi min lo hlusak thin a ka lawm em em a tawp thleng min lo en sak leh ang a like leh comment kha a hnuaiah khanin in lo comment ve ang a chuan comment sirah khanin hetah hian in thai phei ang a hype tih kha in lo hmu tel ang a chuanin tunah kan lo thawk tawn a mahse tunah hian heng e ka fapa hi la mu lo a ihh. Ka buai phawt engah ka bual hmain hei ka haw reh loh nge ih a hnuaia rawn tla tur thutthleng vel te hi ka ka dah sawn phawt anga chuan chumi hnuah ka bual fai sawr sawr anga ka bual zawh hnuah khanin ka hawl fai chauh dawn a nih chu maw nih loh chuanin ih a mut loh kha chuanin mi hi a ti buai ve thei em em a bakah ih nge a bal vel kha a rawn tla sung sung dawn a a hritlang ang tih kha ka hlau ve a nih chu maw chuvang chuanin ih a mut-- phut kha ngai ni chu a. Tun ṭum ka naupai chu eng tizia nge mawni ka infit lo riau mai a u te pahnih ka pai lai ai hian a ti daih zawk sia mahse ka intha zo lo ta ber mai ni hi. Inchung leh bangkil han hawl vele chu a hna khat ve lutuk a, nau mutlan ah ka ti ang kan ti ṭhin a, khum ka han deh rual rual hi chuanin ka lo zawi ve ṭhin a, kei lo chak ve bawk nen nau tih mut hi chuanin mut thilh der te hi lo ngai ṭhin a, mut. thil der loh hi chuanin a lo meng ve reng zela chuvangin ka muhil der thin khanin ka lo muhil tak tak thin a keimah kha ka lo muhil hmasa daih zel a ni kha a lo tho leh daih zel a tiang vel te chu kan nia han mut zawih tawh hnuah a hnathawh kha chu a peih awm loh thei lutuk a that chhiat i a zual em em mai ni maw khi eng nge maw lo tih ve mual mual nia parda tih tlak khi a in thlak hrung lutuk a lo chhar mial mial mai a kekawr te khi a pawt chho vel a parda maw tih nia. tunhnai ruahsur nasa vel lutuk vang hi nge mawni fan te hi lo bal khau vek a vawiin chu ka en lip se vek ang e hnawhnawk zawng zawng he tlaiah hianin ka khung khawm a chep lutuk a ka fapa hi lo chhuak rawh ka ti a rawn chhuak let duh hauh lo mai ni chu maw hei buaina chhuak leh dawn.

duhai pawn ka insinsa fel hman lo lo tap tawh mai sia pakhat ah hi ka rawn bual phawt a ka rawn ti mu kha muhil nghal ta mai sia a mut thilh chhung hi rei leh dawn si lo a rang thei ang ber a chet leh phet phet kha ngai dawn chuvang in rei pawh mu hahdam hman lo in ka rawn thawk leh nghal chur chur a. fridge chung hi vawi eng zang nge tih fel ngai dawn ni kan dam chhung ni hian tih hian ka han dah fel chiang a kar hnih khat hnuah a lo hnawk leh vek mai ang lo ngai reng mah ro store room lamah hian hnawh lut pawp pawp phawt ila nakinah hei hi chu hran pa liau liau in kan ti fel dawn nia heng lai hi chu eng ang pawn ti fel kuar mai ila awm zia awm lo store room tih takah hian in e hnawm hnawk chi tin chi tang dan ania fai thei tak--

A harsa lai ber chu hete a dawhkan a han lawn kang vel tak kha an in pump chhoh hi a harsa lutuk a ka puma rawl vek a chawn tha te hi e a zawi vek mai ka fapa lo harh hma tih zung zung kha ka duh a inchhung hall fai lampang kha chu ka tih zo tawh vangin chhuat lampang hian an phel fai leh sawk. suk ila. Inchhungkhur chet hmun phia chhuat naw tih vel mai mai hi chu hmeichhe tih tur a nih vangin thil a harsa lutuk a ni lova mahse nau nena chet hi chu a hnahnih leh thin a ni chu mawm? Nu ho kha chuan in hriatthiam vek ka ring a. Hna thawh laia an lo tei ve sek khi chuanin hna hi a sawt loh em em thin a ni. Awhaw le awhaw le hei ka phiah zawh tak tak mai a rawn tlan chhuak hlawl mai mahse hei Aufela hi a rawn lut hlauh a. Sawtah a pi bulah ka phiah zawh hma chu lo va awm pui lawk mai rawh ka ti a, thingpui in dawnah ka lo koh phei dawn cheu nia ka ti a, an va phei nal nal a, thingpui in dawnah han ka koh a, lo haw duh si lo ni chu maw nau a kha. Hna kan han thawk zo meuh chu hei hmuan kan glow set set mai a ni tai tuk mai kawr hian ti hian in hru thuak thuak ila chuanin. Nikinah ka hru leh vek ang a mawn mawi tawh viau ang chuanin cho ka lam pang kha chu ih a hran pahin Nikina rawng te hnawih a ngai a maw rawng hnawih zawh hnuah rawng hnawih kha chu a hranin ka lo ti ang a chuanin ihh khilai chung ho khi thingpui kan input angah chuan thingpui inzawha ka ti leh ang chhang kha erawh le. A va lum ngai ngai ve aw e ka ti se zan puar zia se rap thlak tawk a ei duh leh tlat lo ni chu hei hi tui tui nen a thar aniang tui tak. Korea hi ei a, a cream lai chauh heti hian a em a, a cream chu bo vek. I puar a awm lo e, Baoli ei mai dawn ni e. A ei mai lo se hi duh awm awm ah se a chin ah ban hnai a. Oi duh lo em mai le duh dawn lo hepa hian. Hei a rawn kawk leh tawh. A cream chauh i ei a theih loh. Hei tunah hianin dar nga nga leh chen ve lo ri leh der tawh a ei rawng te kha ka han bawl leh sawk sawk a ni chu maw tlai lam ei rawng bawl kha a lo ni leh thin a chuvang chuan ka hnathawh kha ka chhunzawm leh thei tawh lo ni chu thil kan han ei zo meuh kha chuan ei rawng kha ka bawl paih in khing lai ih hruk ngai ho kha ka hru leh zuai zuai ang a ih a chung ceiling tak hi chu ka hru thei lo a tunah rih chuan in naktuk lamah ka ti dawn a tunah chuan in a zualpui. Aaa hei a var heng lai bang vel maw heng lai ho hi ka hre zuai zuai ang a. Aw hei pawh ka lawn hmain a lo lawn fel leh diam tawh saw ka tui hman tur ah sawnin puan chhehul hi lo chhiah huh leh hman hmawh tawh a ni hi. Hei hei hei inti pawimawh thei bawk sia mi hi tibuai leh khawp ang. Sawhpui sawhpui leh den den a a kil lamah dawhkan hi i han hnuk phei leh phawt ila nin hlei in ta peng a nei tih zawng zawng tawna i lo thlir ang. Tunge thutthleng atanga tla thlaa kha le. Tunge helai thutthleng atanga lum thla kha leh a nuam awm vel ah thu aih lo chu kha tikhan an tap bai bai zel a nuam em a nuam em. Hei helai hi tihfai sa kha a ni ta, helai hi la tihfai loh, a intlhoh dan hi a ni teh u. Ka hu phurh lai ber helai bangkil hi ka ti dawn ta chhan chu dawhkan kha han dawh theih loh ni chu fridge hian a dal tlat a fridge chhan rah hi ka hreh ve lutuk a ni chu maw ah tlak pawlh te ka hlau ve deuh reuh tho bawk sia fai duh zia thil te awm nuam hmang a nuam lutuk mahse maw. Min do tlat a hei hian. Nau nen chuanin e eng mah hian nuam tak tak lo hnathawh hi chu nuam reng a maw? Tel ve che nia an lo tum thin a, kha tak kha a buaithlak thin a ni chu maw? Hnahnih tha kha a zual bik a ni chu. Ui ka ren na thim zui hi.

Current khan hnu lawkah khan alo eng leh ta sia mahse sana kan en a lo tlai tawh lutuk a nau chi hrai kha alo hun tawh bawk sia chuvangin vawiin atan chuan khati zawng kha lo ni leh sela next video ah ka inhmu leh theuh dawn nia bye u.